सब गोटा के नमस्कार केहन छी अहाँ सब से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब ठीक छै एखन हम ई ब्लॉग बनबै छी कि एकटा बहिनके मैसेज देखल यए ने कि ओ लिखलथि हँ जे बहिन अहाँ रिलेटा बनबै छियै या मतलब मैथिली वीडियो अहाँ साफे बनेनाइ छोड़ि देलियै तऽ हम अहाँ सबसँ कहऽ चाहै छी कि सहीमे हम एहि महिनामे वीडियो नहि बनेलियै किया तऽ हमरा टाइमोके किछु अभाव छल आओर किछु डिस्टर्बो छलहुँ हेँ डिस्टर्ब एहि दुआरे छलहुँ कि हमरा बगलमे एकटा घर बनै छै तऽ घर तऽ बनि गेलै मगर ओहिमे ने आब प्लम्बरके आओर बिजलीके काज चलै छै तऽ ओ ने खट खुट पूरे दिन चलैत रहै छै आओर दोसर बात कि हम एहि महिनामे एते बिजी छी कखनो बाहर निकलि गेलहुँ ने तऽ हम कनी मतलब अपना काजेसँ तऽ कनि हम आ पूजा पाठ सेहो छै तऽ हमरा कनि टाइमो नहि भेटैए तऽ जाहि दिन हमरा टाइम भेटैए ताहि दिन मिस्त्रीसभ रेस्टपर रहै छै अथी जाहि दिन हमरा टाइम भेटैए ताहि दिन मिस्त्रीसभ अहाँके खटखुट करैत रहै छै आ जाहि दिन हम बिजी रहै छी ताहि दिन ओसभ रेस्ट करै छै उल्टा भऽ जाइ छै बुझलियै तऽ हम एक दिन कहबो केलियै जे हम घरमे रहै छी जाहि दिन छुट्टीपर तऽ ताहि दिन तूँसभ काज करैत रहै छह आ जाहि दिन हम कतहु बाहर जाइ छी ताहि दिन तू सब छुट्टी कऽ लै छँ तऽ हँसै छलैए तऽ बनतै एहि हफ्ताके बाद हम बनेबै किएक तऽ बहुत हमरा लग लिखल अछि तऽ ओ जारिए रहतै बाँकी हम की बताउ जे रील या वीडियो जे भी बनबै एखन हम ब्लॉग बनबै छी तऽ हम एडिटिंग सभटा हम अपने करै छी तऽ कैमरामैन हम अपने छी रोलो हम अपने लै छियै तऽ कनि समस्यावला बात भऽ जाइ छै तऽ से छै आओर एकटा मैसेज हम आइ आओर पढ़लियै किएक तऽ आइ कनी हम फुरसतमे छलहुँ हेँ तऽ ओ लिखलखिन कि अहाँ ककरो मैसेजके मतलब जवाब नहि दै छियै ठीक छै तऽ एक तऽ हम क्षमा चाहै छी कि हम सहीमे जवाब नहि दै छी आओर किए नहि दै छी तकर रीजन बता दै छी कि देखियौ पहिल बात कि हम मैसेंजर नहि चलबै छी बुझि गेलियै आओर मैसेंजर पर हम किनको जवाब नहि दै छियै किया तऽ देखियौ ओहिमे नीको लोक छै आओर खरापो लोक छै मगर खराप लोकके चलते ने नीक लोकके पहचाननाइ मुश्किल भऽ रहल छै ई बात तऽ सब बुझै छियै तऽ ताहि चलते हम मैसेंजर नहि किनको पढ़ै छियै नहि किनको जवाब दै छियनि हँ दू चारि गोटा एहन छथिन एहन बात नहि छै आओर हुनका हम प्रणाम करै छियनि कि बहुत नीक लोक छथिन ओसब आओर की कहै छै ओसभ मतलब किछो एहन लिखै छथिन तऽ हम जवाब देलहुँ राधे राधे लिख देलहुँ गुड मॉर्निंग बाँकी किया ने कहब कि हम नहि मतलब ककरो मैसेज हम पढ़िते नहि छी बुझलियै ओहो हुनका सभके महीना दू महीना पर जहिया देखलहुँ कहियो तऽ ठीक छै नहि तऽ हम मतलब हमरा मैसेंजरसँ कोनो हमरा इंटरेस्टे नहि रहैए आओर किछु लोकके छनि कि तऽ मतलब नम्बर दीजिए आपसे बात करना है भाय जहन हम अहाँके देखनेहे नहि छी हम तऽ मैथिलीमे कहि रहल छी ओसभ तऽ हिन्दीमे खैर करैए आ कतेक बिहारोके छथि ओहिमे जे मतलब हमरा बात करऽके बात करना है तऽ भाय अहाँके जहन हम देखनेहे नहि छी तऽ हम कथी बात करू अहाँसँ ठीक छै हम अपनो लोकसँ बात नहि करै छियै आओर ई वीडियो सभ देखथिन किएक तऽ हमर जतेक रिलेशनमे लोक छथिन किएक तऽ हमरा ई होइत रहैए ने कि हम की बात करबै हँ जरूरीके यदि कोनो बात अछि तऽ हम बात करब आ बाँकी घंटा घंटा भरि फोन पर लागल छी आहे माहे तऽ हमरा ओ सब नहि ठीक किया तऽ टाइमो नहि भेटै छै शहर मे लोक कहै नहि छै जे काज नहि छै मगर जकरा घर मे दूटा बाल बच्चा छै देखियौ जे ओकरा कते काज छै आओर केना कऽ ओ टाइम निकालि के मतलब वीडियो बनबै छै लोक कहै छै ने जे कतेक फुर्सत मे छै जे वीडियो बनबै छै रील बनबै छै मगर जे रील बनबै छै ने वएह बुझै छै कि केना कऽ बनबै छै आओर ई नहि छै जबरदस्ती बनबै छै अहाँ कहबै कि जे तऽ छोड़ि किया नहि दै छियै तऽ ओ हमर अपन टैलेंट अइ हम सभटा काज कऽ कऽ अपन हम टाइम निकालि लै छियै ठीक छै जहिया हम सिलाइ करैत रहियै तहिया की कहू तैयो लोक हमरा पर हँसल कि सिलाइ करै छथिन मगर आइके डेटमे हम हुनका पर हँसि रहल छियै किया तऽ हम यदि पाँच सए के साड़ी कम से कम खरीद लै छियै तऽ हम ब्लाउज सी कऽ पहिर लै छियै मगर जे आदमी हमरा पर हँसल छथिन ने ओ आइ पाँच हजार के साड़ी खरीद लै छथिन मगर पाँच सए रुपैआ सिलाइ दै के खातिर ब्लाउज हुनकर नहि सियै छै बुझि गेलियै तऽ आइ हम हुनका पर हँसि रहल छियै खैर समय समयके फेरा छै आओर तऽ हम अहाँके देखियौ केओ चौबीस घंटा मोबाइल नहि चलबै छै से तऽ सभ बुझै छियै तहन हँ जखन हम मोबाइल चलबै छियै तऽ देखैत रहलहुँ देखैत रहलहुँ तऽ जिनकर मतलब कोनो भी एहन रहल हँ लाइक कमेन्ट करैवला तऽ हम जरूर लाइक कमेन्ट करै छियै बुझि गेलियै बाँकी आब पाँच हजार फ्रेंड छथिन आब अठारह हजार फॉलोअर्स तऽ हम एतेक हमरा पास टाइम थोड़ ताहि लए तऽ हमरा लगैए अठारह दिनो कम भऽ जेतै अठारह हजार लए अठारह दिन कम भऽ जेतै तऽ ओ जे दू चारि मिनट दस मिनट देखलहुँ ओहिमे जे केओ आबि गेलथि तऽ ठीक छै नहि तऽ ताहिके बाद आब ओतेक काल तऽ केओ मैसेज अथी मोबाइलपर नहि लागल रहतै तऽ से छै तऽ हम मैसेंजर नहि देखै छियै बुझि गेलियै आओर फोन नम्बर हम केनाके दऽ दी किएक तऽ फोन नम्बर जे छै से हमर मतलब की कहू अथी छै पब्लिक नहि यऽ पब्लिक यऽ किया पब्लिक की कहबै तऽ हमर बच्चो सब सब मतलब यूज करै छै घरक फोन छै भाइ मम्मीके फोन छै तऽ मम्मीके फोन तऽ पता यऽ जे सब यूज करै छै आओर बाकी हमर पर्सनल एकटा फेसबुके टा यऽ बुझि गेलियै बाकी फोन नम्बर हमर जे यऽ से घरमे पब्लिक भेल छै तऽ ताहि दुआरे से आओर फोन नम्बर देनाइयो देखियौ हँ फोन नम्बर देतै किया ने लोक जे आदमीसँ मुलाकात भेल रहतै जे आदमीके लोक चिन्हैत रहतै तऽ ठीक छै आ जे आदमीके चिन्हबे नहि करतै आ फेसबुक फ्रेंड छै तऽ ताहिसँ की भऽ गेलै ताहिसँ लोक बात कऽ लेतै आब अहाँके अन्दरमे की यए से लोक किया नहि गेलै छै कि नहि तऽ ठीक छै अहाँ सब जुड़ल रहू आओर हम वीडियो बनेबै नेक्स्ट ई की कहै छै एहि संडेके बाद जरूर बनतै एकटा वीडियो ठीक छै तऽ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँसभ जुड़ल रहू हमरा सङ्गे बाय बाय